Ella. Robin. Wéi vill Réng hues du grad un? Ella.
Also wa mer deen a menger Vagina matzielen, dann zwee. An du? Ech hunn der och zwee un, awer just u menge Fanger. Boring!
Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episode 187 vu Méi wéi Sex. Ech sëtzen haut hei mam Ella. Hallo Ella! Moie Robin! Ella, wéi kënnt et dann, dass s du e Réng an denger Vagina hues? Ech hu mech, wou et drëms gaangen ass fir eng Verhütungsmethod auszewielen, hunn ech mech fir den NuvaRing entscheet. Dat ass sou eng Aart Plastikrank, also et ass net aus Plastik, mee ech hat an der Chimie elo net gutt genuch opgepasst fir ze erklären wou Graus genau en ass, mee e fillt sech sou bësse gummiarteg un an genau deen ass sou flexibel an transparent an ongeféier 55 Millimeter grouss am Diameter an 4 Millimeter déck an genau deen chillt einfach a menger Vagina fir 3 Wochen an beschützt mech viru Schwangerschaft. Sou e 55 Millimeter Duerchmiesser, dat wier jo dann och e bëssi ze grouss virun e Fanger. Déi Hand géif ech gär gesinn. Wéi funktionéiert dat mat deem Nuvaring dann? Also du sos elo 3 Wochen dobannen an dono léis de deen op oder wat geschitt do? Ech mengen dat wier nach e bësse méi praktesch, well da misst ech guer net méi drun denken. Mee jo, also du mëss en an deng Vagina, am beschten den éischten Dag vun denger Period, wann s de virdrunner nach keng hormonell Verhütung benotzt hues, da mëss de den éischten Dag vun denger Menstruatioun an deng Vagina an da bass de och schonn direkt beschützt. Du kanns en och vum zweete bis zum fënneften Dag vun denger Period dra maachen, mee da muss de awer och nach 7 Deeg eng aner Aart vu Verhütung benotzen, well da bass de nämlech net direkt beschützt, also dann eréischt no 7 Deeg ass déi voll Wierkung do. Ok, dat heescht, sou wéi ech dat verstinn, ass dat dann an deem, bah, Konschtstoff, Réng, do sinn dann Hormoner dran, huelen ech mol un? Genau, do sinn 11,7 Milligramm Ethenogestrel dran an 2,7 Milligramm Ethinylestradiol dran an déi ginn da lues a lues fräiginn an däi Kierper, genau. Dat heescht de Fonctionnement ass dann ähnlech wéi bei den Anti-Bébé-Pëllen, déi iwwer Estradiol fonctionnéieren, huelen ech mol un. Dat heescht d'Hormoner aus dem NuvaRing gaukelen dengem Kierper am Fong vir, dass de eng Schwangerschaft hues an dofir kanns de dann net méi schwanger ginn. An dann no 3 Woche wann s de de Rank erëm raushëls, hues de dann och eng Bluddung, huelen ech mol un. Genau, dat nennt een e withdrawal bleed. Also vill Leit soen do och einfach dozou meng Reegel oder meng Period, mee dat ass awer am Fong e bëssen eppes aneschteres wéi eng richteg Menstruatioun. An genau, et ass wéi bei der Pëll eng withdrawal Bluddung, déi dann do opkënnt. Jo, am Fong eng kleng artificiell Ofbluddung. broochs Bluddung, well däi Kierper mengt dann en hätt d'Schwangerschaft verluer, déi Schwangerschaft déi ni bestan huet, mee e botzt dann eng Kéier alles aus. Bei der Pëll ass et jo sou, dass de déi och kanns am Fong duerchhuelen, also ouni elo ze vill do wëlle ranzegoen, mee am Fong sinn d'Zockerpëlle vun der Pëll fir déi Luddung ze hunn, jo agefouert ginn op Drock vun der kathoulescher Kierch, déi et bëssi weird fonnt huet, dass Fraen da guer net méi géife bludden. Also du kanns natierlech déi puer Deeg laang déi Zockerpëllen huele fir eng Bluddung ze hunn, kann een d'Pëll awer och einfach ganz duerchhuele fir guer keng Bluddunge méi ze hunn. Wéi ass dat beim Nuvaring? Kéints de deen och 4 Wochen dran huelen oder kéints de deen no 3 Wochen einfach direkt erëm wiesselen? Jo, also et ass recommandéiert, dass een, wann ee wëll seng Period iwwersprangen, dann kann een no 3 Wochen direkt en neien dra maan, ouni eben déi Woch auszesetzen. Wann een en eng Kéier vergësst an 4 Wochen dran huet, dann ass een och nach 4 Woche beschützt, also da geschitt näischt. Mee jo, wann wann een et ganz richteg maache wëll, esou wéi et op der Websäit steet, dann no 3 Wochen een neie Rank direkt dra maachen. Hm, mega interessant. An, bon, ech weess net awéifern dass du elo do den Expert bass, ech huele jo mol un, dass de nach net schwanger gi bass mam Nuvaring. Nee, zum Gléck net. Mee wéi sécher ass den Nuvaring? Jo, do hänkt et dovunner of, wéi genau ee sech un d'Reegelen hält. Ech mengen, wann alles richteg ofleeft, dann ass ee bei änleche Wäerter wéi bei der Pëll, also ëm déi 98 Prozent Ofsécherung. Mee wann awer esou kleng Feeler passéiere wéi eben, dass de villäicht de Rank de falschen Dag wiessels oder e vergëss oder esou Saachen, da geet d'Effektivitéit ëmmer méi erof. Dat heescht am Fong ass et recommandéiert, dass wann eng Keier e Feeler passéiert, dass de dann op d'mannst 7 Deeg och en anert Verhütungsmëttel, zum Beispill e Kondom, benotzt derbäi nach, fir dass ganz sécher näischt passéiere kann. Jo, dat mécht jo Sënn. Jo, et ass och zimlech streng. Also do war ech mer am Ufank net esou ganz driwwer bewosst. Also du muss ëmmer de Rank raushuelen um selwechten Dag an zur selwechter Zäit, wéi s de en dann och erëm dra mëss. Dat heescht elo zum Beispill, wann s de zum Schluss vun dräi Wochen, wou s de däi Rank dran has, wann s de en dann freides um véier raushëls, da solls de deen neie Rank och déi Woch drop freides um véier erëm dra maachen. Dat ass relativ streng, wéi dat ofleeft, wann s de wëlls perfekt perfekt beschützt sinn. Oh wow, ok, dat kléngt nawell wéi wann s de relativ reegelméisseg ganz vill Reminders an dengem Kalenner häss fir dat net ze vergiessen. Jo, ganz genau, an ech vergiessen et trotzdem déi ganzen Zäiten, dat heescht, jo, fir sécher ze sinn hunn ech ganz oft awer och nach Kondomer, jo, well dat einfach, ech fannen dat komplizéiert mech ëmmer dodrunner ze erënneren an dass och blöd, well engersäits ass et cool, dass de 3 Woche guer net driwwer nodenke muss, mee anerersäits ass et dann och méi einfach ze vergiesse fannen ech, wéi wann s de bei der Pëll zum Beispill all Dag ëm déi selwecht Zäit deng Pëll huele muss. Do kënnt da méi Raum op fir einfach net drun ze denken. Dat heescht, dass mer schonn oft geschitt, dass ech zum Beispill bei mäi Partner schlofe gaange sinn a vergiess hunn e Rank matzebréngen An dass mer dann owes erëm heem fuere misste fir e Rank sichen ze goen, oder dass ech dann eben e Feeler gemaach hunn a misst mech eben upassen dodrunner. An dat ass dann ëmmer nerveg. Also wann ee vergiesslech ass, dann ass de Rank lo net esou richteg eppes fir dech. Mee jo, ech sinn leider och zimmlech vergiesslech. Dat heescht relativ oft passéiere mir Feeler an dofir hunn ech och am Fong bal ëmmer nach Kondomer, soubal iergendeppes bëssi schif gelaf ass. Ja, better safe than sorry. Genau.
Ech ka mer och virstellen, dass grad fir Leit, déi e relativt onreegelméissegt Liewen hunn, also grad wann zum Beispill Leit vill am Schichtdéngscht schaffen oder aus aneren Ëmstänn net ganz vill Reegelméissegkeet an hire Wochen an an hiren Deeg hunn, dass et dann och heiansdo ka schwéier sinn, fir sécherzestellen, dass. een dat dann eng Woch drop genau zur selwechter Zäit erëm wiesselt. Wéi hues du dat materlieft? Jo, ganz genau, dat ass zimmlech komplizéiert heiansdo. Bei mir koumen och e puer Faktoren dobäi, déi dat besonnesch komplizéiert gemaach hunn, dass ech nämlech deelweis bei mir wunnen, deelweis bei mengem Partner vill Zäit verbréngen an dann och bei mengem Papp oder an wou ech nach op der Uni war, war ech dann och a verschiddene Länner, iwwer Landesgrenzen huet dat Ganzegt da gezunn. Dat heescht, fir dann ëmmer den Iwwerbléck ze hunn, wou elo meng Réng sinn a wéini se wou musse sinn, fir datt ech se ka mat Zäiten asetzen, dat ass e bësse komplizéiert. Also et ass scho méi einfach, wann een eng ganz kloer Routine huet. An ech mengen, do koumen halt vill Iertümer bei mir op, well d'Uniliewen awer nach ganz flexibel ass an mol ass een do, mol geet ee spontan e bëssi an d'Vakanz, well de Cours ausgefall ass. Esou Saachen hunn dat Ganzt nach e bësse méi komplizéiert gemaach. Jo, dat kann ech mer gutt virstellen. Dat ass vläicht bëssi eng aussergewéinlech Fro, mee wéi laang hale sech déi Nuvaring-er, beziehungsweise si gutt kënnen déi stockéieren? Ech froen, well ech huelen all Dag Medikamenter an ech hunn ëmmer sou e Backup, ëmmer sou, ja, e puer Pëllen ze vill bei mer, déi einfach a mengem Rucksak an enger klenger Dous leien. fir dass ech einfach ëmmer Medikamenter derbäi hunn, mee meng Medikamenter sinn och net kriddeleg wéi se musse gelagert ginn an déi hale sech nawell, ech mengen, en halleft Joer. Wéi ass dat beim NuvaRing? Wier dat eng Optioun? Jo, do ass och nach eppes wat dat Ganzt bëssi méi komplizéiert mécht nach eng Kéier, nämlech krut ech gesot am Ufank an der Apdikt, ëmmer wann ech meng Ring siche ginn, da soe se mir, dass de Rank muss am Frigo bleiwen an eben net kann länger Aus dem Frigo raus sinn also just de Wee heem an da muss en zréck an de Frigo well soss d'Wierksamkeet noléisst. Lo hunn ech awer op der Website an och op deem riseg grousse Pobeier deen do an der Këscht matkënnt mat all den Niewewierkungen drop Schnee gelies fir iech an do stung awer drop dass en e bei Raumtemperatur ka stockéieren. Also dass en éiert en verkaf gëtt oder ausgedeelt gëtt muss en am Frigo bleiwen an dono ass et awer egal. Ech si lo awer nach e bësse paranoid well mir direkt am Ufank gesot gouf, dass en am Frigo muss ëmmer bleiwen. An dofir weess ech net, ob ech mech elo giff wuelfillen, deen einfach ëmmer esou an der Täsch ze hunn oder esou. Mee am Fong wär dat ok. Am Fong kéints de däi Rank egal wou leien hunn an dann, voilà, ee bei dengem Partner, een doheem, een wou och ëmmer. Do muss een da just oppassen, dass en net méi wéi véier Méint sech halen. Dat heescht, wann e méi wéi véier Méint al ass, dann ass en net méi esou effektiv. Jo, dann ass et nawell och en Ënnerscheed, ob dee Rank dann awer e Mount laang bei Raumtemperatur läit oder véier Méint laang am Rucksak duerch sämtlech wiesselnd Wiederkonditioune matgeschleeft gëtt, huelen ech mol un. Jo, an dat huet och Reesen zimlech komplizéiert gemaach. well do konnt's en en dann net déi ganz Zäiten am Frigo eben halen, oder och wann ech vun der Uni heem oder heem op d'Uni gaange sinn, wann ech misst vu Lëtzebuerg meng Réng mat an Holland huelen, dat war och dann eng Saïti, do hat ech se dann an enger Killtäsch mat, wat jo am Fong misst ee jo net, mee ech sinn dann awer e bësse paranoid, wéi ech scho sot Tischler, dat war och dann ëmmer eng ganz Operatioun, déi musst geplangt ginn, genau Tischler, jo nu war Réng ass näischt wat se einfach esou. Rames an dann muss en méi driwwer nodenken. Ech hunn am Ufank geduecht et wär méi einfach, well eben 3 Wochen muss de net drun denken. Mee jo, et ass awer komplizéiert an verlaangt vill Plangen. Jo, dat kléngt derno. Du hues elo vill iwwer Aspecte vum Nuvaring geschwat, déi sech an der Realitéit bëssen méi schwiereg rausgestallt hunn. Mee wéi koum et am Fong, dass du dech fir déi Verhütungsmethod decidéiert hues? Also ech muss och soen, du bass déi éischt an eenzeg Persoun, vun där ech weess, dass se den NuvaRing benotzt. Ech hunn déi Verhütungsmethod natierlech kannt beim Recherchéieren a well driwwer geschwat gëtt an ech weess einfach, dass et eng Verhütungsmethod ass, déi existéiert. Mee jo, ech hunn awer nach net wierklech Leit kennegeléiert, déi déi benotzt hunn.
Dat ass einfach komm well ech bei de Gynekolog komm sinn an ech hunn am Fong direkt no der Kopferspiral gefrot, well dat ganzt mat den Hormoner mer lo och net esou sympathesch war. A mäi Gynéco sot awer direkt, nee Spiralen dat maache mer lo éischter net bei jonke Leit déi nach net schwanger waren. An do hunn ech mech dann iwwerzeege gelooss. Hien huet dann den NovaRing virgeschloen direkt als éischt Saach. An e sot mer och, datt do d'Hormoner éischter lokal bleiwen, also just an der Area vun dem Uterus eben oder vun der Vagina, wou en dran ass, an datt dat dann manner Effekt huet, wéi wann d'Hormoner duerch de ganze Kierper esou courséieren. An jo, do hunn ech dann gesot, ech giff probéieren an dat wär dann ok. Obwuel ech natierlech mengen, wann ech hätt eng Spiral wollten hunn, datt hie mer déi och absolut hätt sollte ginn, mee ech hunn dann zougestëmmt, datt ech probéiere giff an ech sinn och ganz zefridden domadder, dofir sinn ech dann och derbäi bliwwen. Dat deet mer leed ze héieren, datt däin Dokter der do esou, sorry, blöd rageschwat huet, well et ass eng relativ iwwerhuelte Recommandatioun, dass Spiralen nëmme fir Mënsche mat Uterus gemaach sinn, déi nach net schwanger waren. Dat war emol eng Kéier esou, mee mëttlerweil sinn déi Spiralen och méi kleng, wéi se dat emol waren, beziehungsweise kriss de se a verschiddene Gréissten, deemno wéi grouss däin Uterus ass. Si kënnen dat moossen. An dat deet mer mega leed, dass hien do do esou rageschwat huet. well dat sollten Dokteren net maachen an ausserdeem, an dat fannen ech souwisou ëmmer blöd, Doktere behaapten ëmmer esou schéin, dass alles wat net Pëll ass, mee esou och déi hormonal Spiralen oder den Nuvaring just en Effekt op den Uterus huet an dat ass awer am Fong guer net wouer, well déi Hormoner ginn och an d'Blutt, vläit net esou vill wéi bei der Pëll, mee dat ass och net wouer, dass déi do wierklech just op den Uterus wierken.
Jo, also ech mengen, wann ech elo eng mega staark Meenung driwwer gemaach hätt, dann hätt ech him och gesot, ne, ech hätt gär d'Spiral an du mëss mer déi och elo. Mee well ech dat Gespréich och éischter esou als Consultatioun gesinn hunn a wahrscheinlech net genuch gelies hat am Ufank oder net esou vill gelies hat, wéi ech hätt sollten, also net esou informéiert do ragaange sinn, wéi ech hätt kéinten, hunn ech mech dann och iwwerzeege gelooss. Ech mengen, wann ech dat elo eng Kéier géif maachen, wann ech eng Kéier géif reevaluéieren, da komm ech op alle Fall arméiert mat ganz vill Fakten an da, genau, soen ech him emol, wat Sache ass. Mee jo, ech stëmmen der zou, d'Doktere sollten do net dir eraschwätzen an se sollen dech deng eegen Entscheedunge maache loossen, soulaang et informéiert Entscheedunge sinn. Jep, déi Dokteren. Et wollte scho ganz vill Doktere mat mir streiden, well ech Koffer-IUDs benotzen an dorop insistéieren. An ech hunn och ganz vill misse streiden, fir mäi Kofferball kënnen an Narkos replacéiert ze kréien. Dat kënnt der iwwregens an der Episod iwwert de Kofferball nolauschteren, déi nennt sech See You or Bye Bye, Verhüte mam Kofferball. Mee fir zréck bei d'Thema ze kommen, Ella, du soos, dass de dee Choix gemaach hues fir den Nuvaring. Däin Dokter huet der do vill ze vill rageschwat. Ech sinn och iwwregens net der Meenung, dass Leit sech missten ultra arméiere mat Informatioune fir mat hiren Dokteren ze streiden, mee dass d'Dokteren am Fong hinnen Informatioune sollte ginn. Mee dat ass en anert Thema. Hard agree.
Jo, dat Thema sprengt dës Episod. Vläit kënne mer do eng Kéier eppes Eegenes dozou maachen. Mee op alle Fall, du hues dech fir den Nuvaring decidéiert. Falls de deng Meenung giffs änneren, misst de deen ofsetzen, wéi bei der Pëll, oder kéints de einfach ophale fir deen ze benotzen an der dann zwee Deeg drop eng Kofferspiral asetze loossen, oder wéi giff dat klappen? Jo, also perséinlech Erfahrung hunn ech domadder lo nach net, mee et ass recommandéiert fir en einfach No deenen 3 Woche wous en en dran has wéi ëmmer rauszehuelen an dann no der engwëcheger Paus einfach keen neien dran ze maachen an dann ass en ofgesat. Et kann een en och no zwou Woche schonn ofsetzen, mee dat awer just wann een e virdrunner onënnerbrach benotzt hat Genau, an dann huet een en ofgesat. Et kann dann awer leider och zu Niewewierkunge kommen, sou wéi onreegelméisseg oder schmerzhaft Bluddungen oder och dass een hormonal Akne kritt oder Stëmmungsschwankungen. Dat sinn ähnlech Effekter wéi bei deene meeschten hormonale Verhütungsmëttel, mee et ass zum Beispill manner Risiko beim NuvaRing wéi bei der Pëll, well d'Dosis vun den Hormoner méi niddreg ass wéi bei der Pëll. Jo, an do ass da ganz kloer de Virdeel vun, et wierkt awer méi lokal op den Uterus an d'Eierstak wéi lo d'Pëll, déi een oral anhëlt, huelen ech mol un. Jo, an d'Dosis ass einfach och méi kleng, well et ebe kontinuéierlech déi ganzen Zäiten ganz kleng Dose released ginn an net wéi bei der Pëll, wou s de dann all 24 Stonnen esou e Boost un Hormoner zou der hëls. Jo, dat mécht jo Sënn. Mir hu iwwert d'Ofsetze geschwat, et schéngt jo kee sou e groussen Deal ze sinn. An Ella, du hues jo och elo ganz vill iwwert d'Nodeeler vum Nuvaring geschwat. Mee wéi kënnt et dann, datt s de der awer all, bah, all véier Wochen en neie Rank asetz an deen dann net ofgesat hues? Firwat benotz de dee weider? Dat ass haaptsächlech, well ech guer keng Niewewierkunge bemierkt hunn. Also et gëtt eng ganz laang Lëscht mat ganz schrecklege méiglechen Niewewierkunge, mee bei mir ass wierklech guer näischt geschitt, also näischt, wat ech elo bemierkt hätt. An dat ass och esou bliwwe vun Ufank bis elo. Also ech benotzen elo, ech mengen, ëm déi véier Joer an et ass wierklech alles super gelaf. ni iergendeppes Bemierkbares geschitt. An ech mengen, dat huet eppes domadder ze dinn, datt et eben eng kleng kontinuéierlech Dosis ass, datt mer dat erspuert bliwwen ass. A meng Reegelen, ech hat zwar ni ganz schlëmm Problemer mat menger Reegel, ech hat just ëfters Bauchkrämp, wéi déi meescht, awer elo och keng esou ganz schlëmm, wou ech da guer näischt méi maache konnt zum Beispill, mee mam Nuvaring ass d'Reegel méi kuerz an huet och bal ni Bauchkrämp mat sech bruecht bei mir an genau ass einfach vill méi angenehm wéi virdrun. Dat freet mech jo, dat ass jo eng gutt Entwécklung. Ella, Ech sinn nawell och elo virwëlzeg an dat ass eng Fro déi ech mer schonn ëmmer gestallt hu beim Nuvaring. Also et ass jo dee klenge flexibele Rank deen ee sech vaginal aféiert. Spiert een deen duerno nach? Nee, ech spieren e guer net, an wann ech e spieren, da wees ech dass en nemmi optimal setzt, also den mecht een sech einfach sou déif dran wéi et gemittlech ass, an dann sollt een en am Fong nemmi spieren. Dat mam aféieren ass fir verschidde Leit vläicht komplizéiert, an do muss een da bessen ausprobéieren wat déi bescht Positioun dofir ass. Ville Leit fällt et am einfachsten am Leien, Oder och am Stoen mat engem Been sou an enger erhéichter Positioun fir sou besseren Accès ze kréien. Mee vue dass ech virdrunner scho vill Erfahrung mam Menstruationskapp hat, wosst ech am Fong schon sou wéi een dat mécht an wéi dat geet. Dofir hunn ech do ni gréisser Schwieregkeeten dermat gehat. Mee et ginn awer och an all Këscht, wann s de deng Nuvarings kriss, do sinn dann och sou Applicatoren dran, esou ähnlech wéi ee beim Tampon kann Applicatoren derbäi kréie fir dass e méi einfach agesat ka ginn. Dat kritt een dann och beim Nuvaring, mee ech benotzen déi perséinlech net, well mir dat net schwéier fält. Dat ass awer gutt ze wëssen, grad fir Leit, déi vläit net esou gewinnt sinn, fir an hirer Vagina erëmzestochere fir do eppes, ob et elo en Nuvaring oder e Menstruatiounskapp ass, do eppes richteg anzesetzen, kann dat vläit berouegend sinn, dass do awer eppes matkënnt, wat dat vläit e bësse méi einfach mécht. Jo, honnert Prozent. Mee ech menge wierklech, de Menstruatiounskapp, dee mécht do d'Hemmschwelle zimlech niddreg, well do huet et bei mir op d'mannst am Ufank zimlech vill Stocheren gebraucht, bis en dat elo sech schäme soss. Jo, bei mir definitiv och. Also dat huet mech och eng Zäit laang gedauert, bis ech do den Dréi raus hat. Ech hu lo nach sou eng Virwëlzegkeetsfro vum Fillen, Huet deng Partnerpersoun der jeemools gesot, dass se do eppes fillt? Jo, ech mengen dat ass fir vill Leit eng Suerg. Dat gëtt och direkt op der Websäit ugeschwat. Also normalerweis dierft kee Problem sinn. Meng Partnerpersoun huet awer och scho puer mol gesot, Voilà, ech spieren et ass bessi onangenehm, kënne mer eraushuelen. Dat mécht natierlech dann jiddereent wéi et wëll, mee et kann een awer de Rank bis zu 3 Stonnen eraushuelen ouni dass eppes geschitt an ouni dass d'Wierkung rof geet. Dat heescht dat ass am Fong kee Problem, mee also ech géif soe lo sou 70 Prozent vun der Zäit op d'mannst bleift en einfach dran a bleift onbemierkt an ass alles an der Rei. Dat ass och mega cool ze wëssen, dass een dee kann fir 3 Stonn eraushuelen, falls et da wierklech wéinst anatomeschen oder wat och ëmmer Grënn eng Kéier stéiert, dass een dann awer och kann, jo, ouni den Nuvaring Sex hunn an ouni dass dat iergendwéi, jo, stéiert. Jo, also ech mengen dat kann een net onbegrenzt oft maachen. Ech mengen am beschten ass et just 3 Stonnen pro 24 Stonnen erauszehuelen an dono dann einfach mat wodelegem Waasser ofspullen a rëm dramaachen an dann ass alles gutt. Mega cool!
Wann et lo awer virkënnt dass een et net hikritt en no 3 Stonne rëm dran ze man well een en zum Beispill verluer huet oder sou, dann wann een et virun der 3 Stonnen Marque mierkt, Da kann een och direkt einfach een neien dra maachen an dann den Zyklus wéi virdrun normal weiderman. Also dann einfach do weiderman, wou een opgehalen huet. Muss een dann net déi 3 Woche vu vir ufänken. Mee wann e méi wéi 3 Stonne raus war, da kënnt et drop un, u wéi engem Moment vun dem véierwöchegen Zyklus dat geschitt ass. Also wann en Woch eent oder a Woch zwee war, dann. kann een de Rank trotzdem einfach erëm dra man wann een erëm fënnt oder eben nei esou bal wéi méiglech, mee dann ass eent manner geschützt an dofir sollt een dann 7 Deeg laang och eng aner Form vu Verhütung verwenden, zum Beispill de Kondom. Wann et awer a Woch 3 geschitt ass, da kann een och direkt en neie Rank dra maachen, mee dann huet een den Zyklus e bëssi op d'Kopp geheit an dann ass deen neie Rank deen een dann dra mécht, dee fänkt dann en neien Zyklus un, dann ass et Dag eent vun deene 4 Wochen. Dat heescht, da muss een och all seng Kalenner-Reminders eng Kéier änneren, fir da rëm an der richteger Frequenz ze sinn. Genau, dat ass dat Nervegst un der Saach ëmmer bei deene Feeler beim Nuvaring. Et ass am Fong ni eppes Schlëmmes, wat geschitt, muss een dann eebe just kompenséiere mat anere Verhütungsmëttel, ech benotzen elo ëmmer Kondomer, fir 7 Deeg, mee da muss ee sech rëm un en neien Zyklus heiansdo gewinnen an dat ass eeben dat, wat nerveg ass. Mee eppes Schlëmmes geschitt awer net. Ella, Dat si jo scho vill Informatiounen iwwer den NuvaRing, deng Verhütungsmethod. Wat sinn dann nach wichteg Saachen, déi een eventuell misst wëssen, wa ee grad op der Sich ass no engem neie Verhütungsmëttel an, jo, gär wësse wëllt, wat den NuvaRing esou mat sech bréngt? Yes, eng wichteg Saach, déi ech nach wéilt soen, wat ech och gëschter gelies hunn an der Packungsbeilage, de Rank gouf net op Sécherheet an Effektivitéit getest bei Leit ënner 18 Joer. Dat heescht, wann Dir nach keng 18 Joer hutt, dann ass dat definitiv eppes, wat Dir musst consideréieren. Awer do kann Iech bestëmmt Är Gynekolog, in gutt beroden. Et kommen dann awer och nach seriö Niewewierkungen derbäi, Dat sinn éischtens Bluttgerinnsel, déi oft mam Nuvaring a Verbindung bruecht ginn. An dat ass besonnesch e Risikofaktor, wann een och nach aner Faktoren derbäi huet, zum Beispill wann ee fëmmt oder wann een Iwwergewiicht huet oder awer och scho wann een iwwer 35 Joer al ass. An do kann dann esouguer an extreme Fäll en Hiereschlag oder en Herzinfarkt draus resultéieren. Dann kann een och Toxic Shock Syndrome kréien oder héije Bluttdrock oder souguer Liewerproblemer oder allergesch Reaktiounen. An dat si lo déi déi ganz schlëmm Niewewierkungen déi kënnen optrieden. Mee et ginn der awer och anerer déi méi heefeg sinn a manner grav. an do logescherweis, well een dat eben manuell an d'Vagina eramécht, kann een eng Irritatioun um Gewebe vun der Vagina kréien oder och un der Cervix. Et kann ee Kappwéi kréien, vläicht souguer Migrän, Stëmmungsschwankungen. Dat kann och bis zu Depressioune féieren, zumools wann ee virdrunner scho mat Depressiounen ze kämpfen hat. De Rank kann och rausrutschen oder einfach ongemittlech sinn, wann e falsch sëtzt oder seng Positioun ännert. Da kann et och zu Iwwelkeet oder Iwwerginn kommen. Et kann ee Gewiicht bäihuelen. Et kann ee Péng an de Brëscht kréien, Péng beim Withdrawal Bleed, Bauchwéi, Akne a manner Loscht op Sex. Sou dat sinn all déi Saachen, déi kënne geschéien. Mir ass dovunner näischt geschitt. An och menger Frëndin, déi den Oura Ring benotzt, ass dat och net geschitt. Mee et ass awer wichteg ze wëssen, datt dat kéint opkommen. Jo, absolut. Dat ass jo Deel vun Informatiounen, déi Leit sollten hunn, fir en informéierte Choix ze maachen. An ech mengen, wann do gewësse Virerkrankungen oder einfach Konditioune bestinn, déi Anlass zur Sorge giffe ginn, da kann een dat och bestëmmt mat sengem Dokter oder senger Doktesch nach eng Kéier méi genau beschwätzen. Jo, an et sollt een och ëmmer, wann een aner Medikamenter schonn hëlt, mat der Dokter, Doktesch beschwätzen, ob dat kompatibel ass, well verschidde Medikamenter kënnen d'Wierkung beaflossen. Jo, dat mécht jo vill Sënn. À la, wann ee sech no all deenen Niewewierkungen an deene Consideratiounen an all deem denkt, wow, deen Nuvaring, dat kléngt am Fong wéi déi perfekte Verhütungsmethod fir mech, ech giff dat gäre benotzen, wéi a wou kritt een deen? Also fir mech war dat ganz einfach, ech war einfach bei mäi Gynekolog, wéi ech jo am Ufank scho sot, an da krut ech dee verschriwwen an da sinn ech mat menger Ordonnance an d'Apdikt gaangen a krut dann meng Këschte mat heem an da war d'Bier geschielt. Dat kascht och näischt, CNS iwwerhëlt dat hei zu Lëtzebuerg. An anere Länner sinn ech mer do net sou sécher, mee hei zu Lëtzebuerg ass dat eigentlech relativ Onkomplizéiert, ech muss just ëmmer drun denken, fir mat Zäiten eng nei Ordonnance unzefroen, fir datt ech net op eemol kee Rank méi hunn an dann dat Ganzt nees eng Kéier op d'Kopp geheien an nees eng Kéier all meng Remindere muss ëmstellen. A fir wéi laang kriss de deen Nuvaring normalerweis? Jo, also et kritt een D'Nuvaringen a Këschte vun 3 Sacheten, also 3 Réng. A wéi vill een der dovunner op eng Kéier kritt, muss ee mengt ech mat sengem Gynéco zesumme kucken. Ech gouf och schonn an der Apdikt gefrot, ob ech direkt all d'Këschte mat wëll huelen oder ob ech wëll no an no rëmkommen. Ech huelen se meeschtens all mat an dann sinn se einfach am Frigo bis ech se brauch. Jo, dat heescht zu Lëtzebuerg gëtt dat da vun der Krankekeess iwwerholl. Ech hunn eng Kéier ganz séier d'Käschten nogesicht. Normalerweis kritt een den Nuvaring an Dräierverpackungen, well do ass et dann och e bësse méi bëlleg, wéi wann ee se eenzel keeft. An Däitschland sinn et anscheinend ronn 50 Euro fir eng Dräierpackung, dat heescht esou. Pi mol Daumen 17, 18 Euro de Mount. Hei an Holland sinn et tëscht 43 a 50 Euro fir dräi Rénger. Dat hänkt hei ëmmer e bëssi of vun den Apdikten. Dat sinn dann och ongeféier esou 15 Euro pro Mount, déi een do giff bezuelen. An am Frankräich an an der Belsch, wou den Nuvaring och méi als Anneau vaginal contraceptif bekannt ass, Do kritt een anscheinend déi Dräiméintspackung scho fir 30 oder 40 Euro de Mount. Dat heescht, jo, dann och fir eis Nolauschterer, innen, déi zwar vläit vu Lëtzebuerg kommen a Lëtzebuergesch schwätzen, awer net onbedéngt ëmmer zu Lëtzebuerg wunnen a sech do hir Saache verschreiwe loossen, ass dat vläit och nëtzlech Info. An alle Länner ass en iwwregens och verschreiwungspflichteg. Jo, mee dat ass jo awer scho mol net näischt, déi 10 Euro pro Mount an, oder souguer méi. Jo, definitiv. Also ech si och perséinlech ganz grousse Fan dovun, datt ee sech déi Käschte mat senge Partnerpersounen deelt. Schwangerschaftsverhütung ass virun allem wichteg, wann et eng Kombinatioun vu Vagina a Penis gëtt, wou halt eng Schwangerschaft ka bestoen. A jo, grad wann ee Mënsche mat Penis als Partnerpersoun oder Partnerpersounen huet, datt ee sech dann déi Käschten deelt, well fir Mënsche mat Penis gëtt et halt nu mol net wierklech vill Verhütungsmethoden, ausser Kondomer oder eng Vasektomie. An ech hu scho ganz vill Verständnis dofir, datt Leit vläit awer zimmlech hesitéieren, fir sech enger Vasektomie ënnerzéien ze loossen, ofgesinn dovun, datt vill Dokteren dat bei jonke Mënschen och net giffe maachen. Dat heescht, schwätzt mat Äre Partner, innen an diskutéiert d'Käschte vu Verhütung, well dat geet jiddwereen eppes un an net just déi Leit, déi mat engem Uterus gestrooft sinn. Jo, ech fannen et ass och eng ganz gutt Idee sech d'Verantwortung ze deelen an d'Nodenken driwwer ze deelen, well ech hunn zwar virdrun vill driwwer geschwat, datt ech et heiansdo vergiessen an datt dat heiansdo komplizéiert gëtt, mee am Fong ass et och onfair, datt ech dat alleng manage muss. An zwee Käpp géifen do bestëmmt besser den Iwwerbléck halen. Also mäi Partner freet mech heiansdo wéi et dann ass an ob ech u mäi Rank geduecht hunn an ob alles an der Rei ass, mee et ass awer ech déi primär Responsabilitéit droend Persoun, an dat fannen ech lo net sou honnertprozenteg gerecht. Jo, ech hunn déi Erfahrung och oft gemaach, dass och wa meng Partnerpersoune mat Penis awer ganz solidär sinn, dass si awer wierklech och einfach net dat Verständnis dofir hunn, fir sou déi Urangscht, Beziehungsweise si hu Verständnis derfir, mee si kënnen dat halt net esou richteg novollzéien, well se dat net esou hunn, déi Uangscht fir schwanger ze ginn an déi Panik fir schwanger ze ginn. An dass einfach aus där Motivatioun, ech mengen, jo, et dann awer och oft méi bei mir läit, well wéi gesot, ech wär awer déi Persoun, déi. am Endeffekt schwanger wier a sech dann enger Ofdreiwung géif ënnerzéien, wat ech a mengem Fall géif maachen an net meng Partnerpersounen. An jo, ech ginn och heiansdo richteg queesch doriwwer, esou gah, all meng Partnerpersoune sinn ultra queer an net binär an all esou deconstructed a cool an hunn esou vill Wëssen iwwer all déi Saachen. A wann et dann awer zur Verhütung kënnt, ass et e bëssi esou dat, ha, Däi Kierper, däi Choix, du mëss wat s de wëlls, ech forcéieren dech zu guer näischt, mee ech hunn awer heiansdo esou, arr, deng Responsabilitéit hält hei net op. An op der anerer Säit ass et halt och nëmme esou vill wéi si maache kënnen. Esou, ech mengen, meng Partnerpersoune giffe sech och nach eng Spiral asetze loossen, fir datt ech et net misst maachen, mee si kënnen halt net.
Mhm. Jo, du hues elo vun der Schwangerschaftsangscht geschwat. Do kënnt dann och d'Entscheedung vu mir hier, och eng zweet Aart a Weis vu Verhütung ze benotzen, well mir hate mengen ech eng Këscht vu Kondomer, déi defekt war oder esou, well do waren der zwee hannertenee futti gaangen an do hat ech zweemol hannertenee Panik an da war ech esou, ok, dat geet elo duer, elo brauch ech nach eng zweet Ofsécherung, well dat hei kann ech net all Kéiers erëm matmaachen. An dat ass dann och de Grond, firwat ech bei hormoneller Verhütung gelant sinn. Also, ech weess, d'Kupferspiral huet och Niewewierkungen an hormonell Verhütung huet Niewewierkungen an am grousse Ganzen ass et onfair, wéi mer jo elo scho soten. Mee eng Oftreibung wär fir mech esou eng schlëmm Erfarung, also ech kenne mech emotional, et ass natierlech fir keen eng schéin Erfarung, mee ech misst do ganz laang nach dermat kämpfen an ech wëll dat einfach ëm all Präis verhënneren. Jo, dat ass jo jiddrengem säi gutt Recht, fir ze decidéieren, ob een déi Prozedur wëll oder net a wéi ee giff domat ëmgoen a wéi e Gewiicht dat fir ee selwer hätt. Ma jo, à la, dat ass jo eng gutt Nott, fir opzehalen mat ganz vill Roserei iwwert d'Patriarchat, wat eis Mënsche mat Uterus all d'Responsabilitéit operleet, fir et ze verhüten. Mir schécken Iech elo mat där Roserei an hoffentlech mat gudden Informatiounen an enger gudder Aschätzung vu wéi et ass fir en Nuvaring ze benotze fir d'Verhütung an eis Rubrik vum Eli an hoffentlech an eng gutt zwou Wochen bis mir eis erëm héieren. Ella, dir soen ech ganz vill Merci, dass de eis vun dengen Erfarungen erzielt hues. Ech soen der Merci fir deng Froen, dat war eng super cool Konversatioun. Hihi, dat freet mech. Maja, Äddi! Adi!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Wat hunn Psychedelika mat Hormoner ze dinn a wéi en Impakt hunn se op den Zyklus? Psychedelesch Substanzen wéi Psilocybin a Champignonen, Ketamin oder MDMA sinn zu Lëtzebuerg illegal. Dës Rubrik ass dowéinst just fir edukativ Zwecker geduecht. Psilocybin mat ënnerstëtzender Therapie an an engem sécheren Ëmfeld weist a Studie gutt Resultater bei Angscht, Depressioun an Sucht. MDMA gëtt bei PTSD erforscht, also wann een Traumata erlieft huet, an et ginn och e puer Studien zu der Uwennung an der Koppels oder Partnertherapie. Dës Substanze si gutt erforscht an obwuel se net ouni Risiko sinn, hunn se an engem therapeuteschen Ëmfeld vill Uwennungen. D'Forschung ass ganz villverspriechend. Et ass wichteg, déi Saachen, déi eropkommen oder déi een erlieft, dono ze integréieren a Sënn draus ze maachen. Haut schwätze mer awer net doriwwer, mee iwwer een neit Forschungsgebitt, iwwer wéi en Impakt d'Hormoner an den Zyklus op dës Erfarungen hunn. Psychedelesch Erfarunge si vu Mënsch zu Mënsch ganz ënnerschiddlech, mee och vun enger Kéier op déi aner kann ee ganz verschidde Saachen erliewen a fillen an et ass net méiglech, dëst am Viraus ze wëssen. Verschidde Persounen, déi am Feld schaffen, soen, dass Psychedelika engem dat weisen, wat ee gesi muss, mee net onbedéngt wat ee gesi wëll. Mee wéi eng Roll spillt eisen Hormonspigel dobäi? Den hormonellen Zyklus bei Persoune mat Hierstäck huet een Impakt op d'Laun, d'Gehier an d'Wahrnehmung. Am Groussdeel vun der Recherche zu Psychedelika gëtt dësen awer guer net betruecht. Östrogen a Progesteron hunn een direkten Impakt op d'Serotonin-Rezeptoren am Gehier. Östrogen zum Beispill mécht, datt déi verschidde Rezeptore méi verbonne sinn a méi dicht sinn, also datt méi Rezeptoren am Gehier aktiv sinn. Klassesch Psychedelika aktivéieren d'Serotonin-Rezeptoren am Gehier. Dat mécht, dass se vill méi staark zu Momenter am Zirkulus wierken, wou méi Östrogen am Ëmlaf ass. Well méi Östrogen heescht méi Serotonin-Rezeptoren, déi besser vernetzt sinn. Deemno wierken Psychedelika just virun der Reegel ganz anescht wéi ronderëm de Moment vum Eesprong oder no der Menopause, also méi Östrogen an der follicular phase vum Zyklus ronderëm den Eesprong, heescht eng besser Konnektivitéit a Serotoninrezeptoren, déi méi reaktiv sinn. D'psychedelesch Substanz wierkt besser a méi staark wärend der Reegel an an der luteal phase,

Psychedelika wéi LSD oder Psilocybin schéngen och een Impakt op den Zyklus ze hunn. Déi Substanzen hu bei Fallbeispiller gehollef den Zyklus ze reguléieren, also datt en dono méi reegelméisseg ass. Dëst ass awer nach net gutt erforscht. Psychedelika kënnen och hëllefen d'Hormoner wéi Cortisol ze reguléieren. Se kënnen och hëllefen de Stress ofzebauen. Wann een all dëst ignoréiert, riskéiert ee vill méi onkontrolléiert Trips ze hunn an dëst huet och een Impakt op d'Resultater vun de Studie mat Psychedelika. Dëst ass nach eemol verstäerkt bei Persounen, déi PMDD, also Premenstrual Dysphoric Disorder, hunn oder soss eng Form vun Depressioun, déi staark op d'hormonell Fluktuatioune reagéiert. Wann een op dës Changementer oppasst, kann dëst d'Behandlungsergebnisser verbesseren, d'Risiken minimiséieren a maachen, dass dës Persounen eng Behandlung kréien, déi op si ugepasst a personaliséiert ass. Aktuell gëtt och vill zu deem Thema geforscht. Nieft Forschung zu PMDD gëtt och zu perinatalen Uwennunge geforscht, zum Beispill bei Postpartum Depressiounen. Bei chronescher Péng soll et hëllefen, neuronal Weeër ze änneren an bei der Menopos solle Psychedelika hëllefen, d'Gehier an d'kognitiv Fäegkeeten ze schützen. Et ginn also méi wéi genuch Grënn, d'Verbindung tëschent Hormoner a Psychedelika eescht ze huelen an dës weider ze erforschen. Fir datt dëst zustane komme kann, ass et un der Zäit fir zyklusbewosst Studien ze maachen. Esou kann een d'Menstruatiouns Zyklusphasen, Hormonanalysen an d'Liewensphase mat a Betruecht huelen. Dëst si keng nei Iddien, a verschiddenen Traditiounen am Amazonas si Fraen wärend hirer Menstruatioun vun Ayahuasca-Zeremonien ausgeschloss. Mir kéinte vun deene Kulture léieren an dëst an eis empiresch Forschung integréieren, andeems mer d'Biologie vu Persoune mat Eeërstäck an de Mëttelpunkt vun der psychedeelescher Forschung stellen, kënne mer net nëmme besser Uwennunge fannen, mee och eng Beweegung starten, déi zu méi Gläichberechtegung, Unerkennung a Respekt am Gesondheetswiese féiert. Dëst géing och maachen, datt mer méi no un der Natur an um Moundzyklus wieren. Méi Infoe fënns du wéi gewinnt an de Shownotes.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnene Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère für Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.